नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सबक स्वागत अछि प्रस्तुत पाठ्यक्रम मिथिलाक्षर ज्ञानमाला पोथी पर आधारित अछि चलू आइ सर्वप्रथम अपने सब स्वर वर्ण के अंतर्गत ए ऐ ओ ओ अङ्ग अहके अभ्यास करब। एतऽ ध्यान दै योग्य बात ई जे वीडियोमे बताओल गेल अक्षर सब एकटा सांकेतिक मात्र अछि। अहाँके अभ्यासके लेल मूल छवि सेहो देल जायत। सर्वप्रथम देखियौ ए। ए के लेल ई एकटा आकृति बनाउ। ई एना कऽ एक जकाँ आ एकरे फेर उपरमे एना कऽ हल्का सा घुमा कऽ लिखियौ। ई भऽ गेल अहाँके ए। एकर एगो वैकल्पिक रूप सेहो छै ओहो देख लियौ ओहिके लेल एना कऽ बनेलहुँ नोक जकाँ आ फेर एकरा अहिना घुमा कऽ केलहुँ ई भऽ गेल ए हमरा सभकेँ ई फॉलो करबाक अछि आब देखियौ ऐ एहिके लेल पहिने ए बनाउ ए केना बनतै से अहाँकेँ बतायल गेल अछि ई एना कऽ ए बना लेलहुँ ठीक आब एहिमे ई एना कऽ घुमा कऽ जोड़ि देबै तऽ ई भऽ जेतै अइ एक बेर पुनः देख लियौ एकरा एहि तरीकासँ सेहो लिख सकै छी ऊपरेसँ घुमा कऽ आनू आ एना कऽ नीचाँमे आनि लिअ आ फेर एकरा एना कऽ बना दियौ इहो तरीका एकरा एहियो तरीकासँ लिखल जा सकैत अछि तहिना एकर वैकल्पिक रूप देखियौ वैकल्पिक रूपमे ए पहिने बनेलहुँ आ इएहमे जे छै से ओ डिजाइन जोड़ि देबै ऊपर मुँहेँ एना कऽ घुमा कऽ तऽ ई भऽ गेलै अइ आब आउ ओ आ औ केना लिखल जेतै ओ आ औ जे छै से देवनागरीके देवनागरीमे अपनेसभ जे ऊ लिखै छियै लगभग लगभग ओहिना छै कनिक अन्तर छै देखियौ ई एना कऽ घुमेलहुँ ई ऊ जकाँ हल्का सा एकरा एना कऽ तिरछा करैत बनेबै तऽ ई भऽ गेलै ओ देखियौ ई एना कऽ अनलियै ई एना कऽ अनलियै एना कऽ हल्का सा घुमेलियै तऽ ई भऽ गेलै ओ आब देखियौ औ केना बनबै बनेबै ओ बनबैके लेल पहिने ओ बनाउ देखियौ ओ के लेल जे छै से पहिने औ के लेल ओ पहिने बना लिअ औ बनेलहुँ ठीक आब ओ बनेलहुँ आब एहिमे एनाके ई जे लगा देबै तऽ ई भऽ गेलै औ चलो आगा अंग और अह तऽ अङ्ग आओर अहके लेल अहाँके ध्यान हैत अ पहिने बनाउ तऽ अ बनायल बनेनाइ अहाँके सिखायल गेल अछि अ एना कऽ बनेलहुँ ई आकृति लऽ कऽ ई दू जकाँ घुमबैत आ एकरा एना कऽ घुमबैत ऊपर लऽ गेलहुँ ई भऽ गेल अहाँके अ आब अङ्ग देखियौ केना बनतै इएह अ बनेने छी दोबारा देख लियौ एक बेर ई एना कऽ बनेलहुँ दू जकाँ ई भऽ गेल अ आ ऊपरमे जे छै से अगर बिन्दी दऽ देबै तऽ ई भऽ गेलै अङ्ग ठीक तहिना अह देखियौ अह केना बनतै तऽ अहके लेल सेहो अ बना लिअ पहिने चलू पहिने एकटा एकर वैकल्पिक रूप सेहो देख लियौ वैकल्पिक रूपके अ बतायल गेल छल तऽ इहो देखियौ वैकल्पिक रूपमे बनेलहुँ आ एहिमे ऊपरमे बिन्दी लगा देलियै फेरसँ देख लियौ एकरा ई एना कऽ वैकल्पिक रूपमे जे 'अ' बनबै छलहुँ हेँ तहिना ई 'अ' बनेलहुँ आ ऊपरमे बिन्दी लगा देलियै तऽ भऽ गेल ई अङ्ग तहिना 'अ' देखियौ 'अ' के लेल सर्वप्रथम 'अ' बनाउ 'अ' के लेल इएह आकृति लेलहुँ एना कऽ बनबैत ऊपर लऽ गेलहुँ आ नीचाँमे जे छै ई दू टा लगा देलियै अह जकाँ देवनागरी जकाँ तऽ ई भऽ गेलै मिथिलाक्षरमे अह एकर वैकल्पिक रूप सेहो देख लियौ वैकल्पिक रूपमे एना कऽ बनेलहुँ तीन जकाँ ऊपर लऽ गेलहुँ आ ई बना देलियै ई भऽ गेलै अह मोन लगा कऽ अभ्यास करू धन्यवाद